Kɔɔto Nkɔmmɔ So Ni? Mema ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa akwaaba. Ɛberɛ aso sɛ yɛde kɔɔto nkɔmmɔ bɛso mo ɛnnɛ da yi. Da biara da, me ne wo tena ase a yɛsua adeɛ a ɛfa kɔɔto ho, nsɛm ahoroɔ a asi wɔ kɔɔto a wopɛ mu nkyerɛmu. Nneɛma ahoroɔ a wobɛtumi ate wɔ kɔɔto nkɔmmɔ so ne sɛ, nnwuma ahorow a yɛyɛ wɔ yɛn kɔɔt ahorow, kɔɔt akɛseɛ ne mu nketewa nyinaa, cases a aba a wo wo werɛ afi, me me werɛ afi, nea yɛnkae bio, nea ɛyɛ w'adwene sɛ saa case wei koraa yɛagya akyire die, obiara nka ho asɛm, nea nsɛmtwerɛfoɔ fi ase a wɔagya ato a ɔmmɔ ho ɛwa koraa biom no, ɛno na kɔɔt nkɔmmɔ yɛkɔfa na yɛde brɛ wo. Nnawɔtwe sɛ nnɛ, yɛtenaa ase suaa ADR ho asɛm, ɛyɛ Alternative Dispute Resolution. Megye di sɛ wosuaa adeɛ bebree. Nnipa dodoɔ no ara na yɛde wɔn questions baeɛ. Ɛnnɛ, nkonnwa a yɛasi no, yɛreba abɛ ansa mo questions no nyinaa de ama wo, na afei yɛabue nkɔmmɔ no mu na woahunu sɛ ADR, mfasoɔ bebree wɔ so. Ne saa nti na nnawɔtwe sɛ nnɛ meka kyerɛ wo sɛ wonya asɛm na de kɔ court, na ɔtemmuafoɔ no ka kyerɛ wo sɛ w'asɛm yi, Mekenkan mu wie, megye di paa sɛ wode kɔ ADR a, ɛbɛboa wo a, ntɛmntɛm no ara, bɔ nsɛm mu temmuafoɔ no, na di akyire kɔ ADR, na ɛhɔ, woanya atɛntenenee ne asomdwoeɛ. Ɛma ɔdɔ ne nkabom ba fie. Ɛma sika ankasankasa a wobɛsɛe no bebree no koraa no, wonsɛe no saa. Ɛ, ɛnyɛ afei na akɔtua lɔya ka. Ɛnyɛ afei na akɔfaele nkrataa foforɔ biara, ɛtwa ne nyinaa nso tia na wobɛwie no, wobɛhunu sɛ wo sika bɛba abɛsan ahyɛ obotom. Ɛnnɛ, eh, me maame a me ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ no nnawɔtwe sɛ nnɛ a yɛtena ase no, ɔma mehuu sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a titiriw mfasoɔ bebree wɔ hɔ wɔ ADR mu. Nnansa no, yɛntwa yɛn ho tɛw, yɛba a, ɛnnɛ, mede court update bɛbrɛ wo.

Noah Kwababio, Aha yɛ court nkɔmmɔ so. Wohwɛ yɛn akyiri kwan a, Yɛ streami live wɔ Facebook, ɛyɛ Ghana News Page, Twitter, ɛyɛ at Ghana News Page. Yɛ wɛbsaet ɛyɛ www dot ghananewspage dot com. Mepakyɛw, bɔ mmɔden ara sɛ wo questions, wo comments, ɛ, wo pɛ sɛ wo sponsor dwumadie no a, wo deɛ twerɛ fa to hɔ. Yɛ bɛgye berɛ ne adaagyeɛ na yɛakenkan ne nyinaa de ama wo. Na ɛnnɛ, yɛ dwumadie a yɛredi yi, ɛsiane sɛ ɛfa ADL nti, wo hwɛ nwoma yi a ɛkura me yi a, Ɛyɛ Edia nwoma a yɛatintim de agu hɔ a ɛno na Ghanafoɔ dodoɔ no ara, woba court na yɛka Edia ho asɛm a, yɛbɛma wo baako. Kɔtena fie, kenkan mu na hunu sɛ Ghana mmara wei ɛnyɛ sɛ yɛatintim de agu shelves so o, yɛde reyɛ adwuma. Ɛno nti na da biara ne da meka kyerɛ wo sɛ Edia mfasoɔ bebree ɛwɔ so. Frɛ Court Nkɔmmɔ Crew no ɛwɔ zero two four six zero two four five eight two zero two four six zero two four five eight two ɛnɛ yɛbɛyɛ update na ɛnɛ update no obi bɛka sɛ ei ama ɛna wama kɔm ade yɛn oo bɛyɛ nawɔtwe mmienu nie woma yɛ court update aane court update na ɛsɛ sɛ yɛde ɛbrɛ wo yɛnfa ɛmmerɛ wo nanso ɛnɛ mabɔ ne nyinaa atɔfa a meka ne nyinaa ɛde abɔ mu ɛde ama wo na wahunu sɛ yɛ court update no nsɛm no sɛdeɛ meka kyerɛ wo baabi a ɛhyɛ biara yɛbɛdi akyire na yɛakɔ ɛkɔfa adi abrɛ wo. Case number one, Ɛyɛ mmeranteɛ mmienu a yɛsusu sɛ ɛnam wɔn nsa so mo a wɔn ankasa wɔn adamfo a wanya mfinhyia ɛdu wɔn kuu no gyee ne nkwa de firii ne nsam. Asɛm yi wɔ Ɔfrakɔɔ District Court. Abranteɛ no, ɛmu baako yɛ juvenile, yɛbɛka sɛ wanya mfinhyia ɛdu nsia ɛna baako wɔ mfinhyia edu nwɔtwe. Ɛnora da ɛna Port kɔɔ asɛm no so asetena biom. Na nea epie mu nyinaa a mebɔ ne tɔfa ma wate aseɛ ɛne sɛ, Otemuafo a ɔtena adwa mu ahyɛ prosecution no sɛ ɔnwa wɔn nnawɔtwe mmienu ɔmmɔ wɔn ho mmɔden sɛ aberante a ne mfie no wɔ di nsia no ɔbɛyɛ nhwehwɛmudi afa ho na ɔbɛbɔ Court no amaneɛ ma Court no agye atom sɛ ampa Wanya mfinhyia dunsia ampa? Sɛ ɛte saa deɛ a, na asɛm no wie no, ɛsɛ sɛ yɛtoa so. Kɔɔto no atu asɛm no ahyɛ May bosome no ne da a ɛtɔ so nnan. Hyɛ no nso sɛ, asɛm no, kɔɔto nkɔmmɔ, yɛn nni akyire, nea ɛbɛsi biara no, yɛbɛma w'aso ate. Case number two, ɛyɛ Akuapem Poloo, aane, Akuapem Poloo a yɛfrɛ no Rosemond Alade Brown, ababaawa yi, Na ɔno na n'asɛm kɔpuee mu wɔ District Court, na District Court a n'asɛm a ɛkɔpuee mu wɔ hɔ no, ɛsiane sɛ ɔyɛ actress nti, asɛm no kɔpuee na Ghanafoɔ dodoɔ no ara ani dii asɛm no akyi. Court gyeelii no. Yɛmaa no bosome mmaako mmaako mmiɛnsa sɛ ɔnkɔda afiase. Ɛsiiɛ ara pɛ na ne lɔya Andrew Kwadwo Votia kyerɛɛ mu sɛ daabi, asɛm no, ɛntwa yie ɛsiane sɛ bosome mmiɛnsa a ɔyɛ single mother a ɔno ara na ɛrehwɛ ne ba a wanya mfinhyia nson no deɛ, ɛnkɔ yie. Ɛnnɛ, kɔɔto kɔ asetena ma ɔtɛmmuafoɔ a ɔtena adwam wɔ High Court nso rekyerɛ mu sɛ wɔama ababaawa Akuapem Polo Rosemond Alade Brown bail, na bail no yɛbɛka sɛ ɛyɛ bail pending appeal Ɛnyɛ brɔfo kɛseɛ bi a, mayɛ mo nhyerɛ, nka se yɛ ama, na wei nso ɛ, aane. Ne nyinaa ne sɛ, ne lɔya no akɔ faale appeal wɔ high court, nansa koraa ne yɛbɛtie saa appeal no, ɛna wakɔ faale for bail, ɛno nti bail no na yɛde ama no ɛnɛ a yɛrehwɛ anim sɛ ɔbɛmiti sureties no. Court no sɛ ɔmfa sika eighty thousand Ghana cedi nto hɔ, ɔmfa kyigyinafoɔ mmiɛnsa nnyina n'akyi, ɔmfa ne passport mmɛto court, ɔpɛ sɛ ɔtu kwan a, ɔmmɛbɔ kɔɔto no amanneɛ. Ɛno akyi, nnawɔtwe mmienu biara, ɔmfa ne ho nkɔkyerɛ investigator no. Hunu sɛ Kwabin Poloh asɛm no, obi bɛka sɛ, Part One akɔgu, Part Two no nni afi aseɛ. Ɛno yɛ appeal no. Ɛbere bi a ɛbɛba so no, kɔɔto nkɔmmɔ, yɛde ɛho nsɛm bɛba abɛsum wo. Case Number Three, Ɛyɛ Major Adam Mahama. Mekae, ɔyɛ mahyew, ɛmma yɛn ho nhye wo. Case no wɔ court. Nnawɔtwe mmienu sɛ nnɛ, meka kyerɛ wo sɛ ɛnkyɛ, investigator a ɔte edwam reyɛ Chief Inspector Samuel Agyakwa de video a ɛbaa abɔnten a yɛhuu sɛ mmeranteɛ bi sɛbe wɔresi Major Adam Mahama boɔ nyinaa, yɛba bɛplay saa video no wɔ kɔɔte dɛm. Nyame adom, yɛabeplay video no nyinaa ama nnɛ. Nnipa mmaako mmaako dunan a ɛte adaka mu na yɛabɔ wɔn kwaadu sɛ wɔn na ɛnam wɔn nsa so maa Major Adam Mahama a ɔtoaa nananom wɔ nseɛ do no. Investigator no atumi akyerɛ nnipa mmaako mmaako dunan ne mu nyinaa wayi eleven na adi afi mu sɛ wei dii dwuma sei, wei dii dwuma sei, wei dii dwuma sei. Ɛno nti nnipa fourteen no deɛ eleven na video no atumi ada wɔn adi pefee de akyerɛ wɔ court. Asɛm no gu so wɔ court. Glocks no, ɛɛ, iron rods, nnua a yɛde boro no, nkontibaa no nyinaa, me ne wo kasa yi, yɛde abegu court dan mu a, ɛno, yɛfrɛ no exhibit. Yɛde bedi adanseɛ akyerɛ sɛ nneɛma wei ne wei ne wei na yɛkeka bɔɔ mu a Major Adam Mahama, sɛbe, yɛde gyee ne nkwa firii ne nsam. Court no atu asɛm no ahyɛ May bosome no ne da a ɛtɔ so du nnan sɛ yɛnsan mmɛtena ase na baabi a yɛadu no, yɛntoa so mfa mfiri hɔ. Case number four yɛ Prince Charles Dejo. Papa yi yɛ business man a yɛsusu sɛ ɛnam ɔno ara ne nsa so, ne yere Lilian Dejo, wɔboroo no ara mu a ɔtoaa nananom wɔ nseɛ do. Asɛm no wɔ Madina District Court. Na asɛm no gu so wɔ hɔ no ara ɛna ne lɔya Nkrabea Efa Dette bɛpiem wɔ High Court sɛ ɔreba abɛpɛ bail de ama aberanteɛ Prince Charles Dejo. Obeduu court. Court nso kyerɛ mu sɛ ɔhwɛ asɛm no sɛnea ɛteɛ na sɛ yɛkɔ full trial no wie a asotwe a ɛwɔ mu no ɛso nti no, ɔntumi mma abranteɛ Prince Charles Dedjo bail ɛma court no obi bɛka sɛ wa refuse bail no. Ɛno nti ɔsan kɔ ne dada mu a ɔrekɔ Madina District Court. Yɛwɔ atweneɛ mu ɛrehwɛ sɛ ɛbere bi a court bɛfa asɛm no ɛwɔ Madina District Court no court nkɔmmɔ. Yɛde update no. ba bɛsom wahu wahu sɛ asɛm no ɛwɔ court yɛn ani ɛdi akyire. Case number five ɛyɛ Professor Emmanuel Yaw-Bene. Professor n'asɛm no nkorɔfoɔ rebisa aane ɛneɛ first accused person wawu, second one yɛ discharge no, hwana biom na aka no aane aka abranteɛ baako a yɛfrɛ no Kwayusi, abranteɛ yi na ɛnɛ yɛakye na ɔno nso ɛgu so ɛgyina court. Prosecution no de afutuo, ɛyɛ Attorney General de afutuo aba. Attorney General afutuo a ɛbaeɛ no kyerɛ sɛ aberanteɛ kɔ awusi, yɛn charge no with abetment. Me ne wo kasa yi, Prosecutor no anaasɛ Attorney General office acharge aberanteɛ no with abetment. Kɔɔto no asrɛ sɛ ɛnkyɛ, ɛyɛ May bosome ne da a ɛtɔ so nnan, yɛbɛba abɛyɛ committal proceedings no na afei aberanteɛ kɔ awusi, yɛde no abɛpiem wɔ High Court. Afei ankasa na asɛm mmienu rebefi aseɛ wɔ High Court. Edu a, ɛne yɛbɛhunu sɛ, Ɔne hwana? Ɛdeɛn na ɛsiiɛ? Ɛbaa ne sɛn? Evidence bɛn na wɔde reba High Court? Ɛno na yɛbɛhunu sɛ asɛm no ankasa refi aseɛ. Hyɛ no nso sɛ, May fourth, yɛbɛyɛ committal proceedings wɔ Accra Kaneshie District Court. Update number six Update number six yɛ Ku Klux. Na yɛka Ku Klux a, ɛyɛ a nkurɔfoɔ bisa sɛ, Ei, na Ku Klux deɛ yɛ case bɛn? Aane, Ku Klux yɛ case bi a bɛyɛ afe a ɛtwaa mu no, ɛbɛtɔɔ dwa sɛ nnipa bi a apolisifoɔ, asogyafoɔ ne medical doctors koraa ka ho ayɛ wɔn adwene sɛ sɛbe wɔnya ban a wɔbɛtu agu. Ɔpanyin baako a wɔka ho a yɛbɔ ne din wɔ asɛm mu paa yɛ ACP Dɔkta Benjamin Agbozo, mekaa yɛ, ɔyɛ Mashrow, aane, ɔka ho bi. Dɔkta Frederick Marquand ka ho bi. WO One Esther ne asogyafoɔ mpaninfoɔ bi a ɛyɛ Colonel ka ho. Asɛm no, ɛnnɛ, yɛwie kɔmitaa no, abɛpue mu wɔ High Court ama yɛasɛte jury a wɔbɛdi asɛm no aboa Ɔtɛmmuafoɔ no. Deɛ apue wɔ mu wɔ coup plotters nyinaa ne sɛ, Ɔdanseni a odi kan a ɛsɛ sɛ anka obepiam wɔ kɔɔto hɔ no, wantumi amma. Kɔɔto no atu asɛm no ahyɛ May bosome ne da a ɛtɔ so nnan. Nanso, alɔyafo a ɛwɔ asɛm no mu bi rekyerɛ mu sɛ ɛkwan a sogyafoɔ wɔn ba kɔɔto a ɛwom sɛ yɛama ne nnamfofoɔ anaasɛ ne client no bail nanso wɔn ba kɔɔto ɛkwan a asogyafoɔ yi de tuo di wɔn akyi no wɔdwen ho a wɔnte ase nanso kɔɔto no bisa a sogyafoɔ mpanyinfoɔ a edi akyire baa kɔɔto no, wɔkyerɛ sɛ wɔn mmara no, saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ. Sɛ woyɛ sogyani na wonya asɛm a, ɛnneɛ wowura tokuro biara mu, wowura dan biara mu a, ɛsɛ sɛ yɛdi w'akyi. Oburoni bɛka sɛ ɛyɛ moral support, morale, na wɔma wo ma kɔɔto no hwɛ anim sɛ May bosome ne da a ɛtɔ so nnan yɛbɛsan abɛpue mu wɔ kɔɔto bio. Update last one yɛ Rastafarians nkwadaa mmienu a yɛsisi sɛ wɔn nyaa Achimota School nanso wɔn ti sɛde ayɛ hugyaa a ɛgu so nti Achimota School ne sɛ yɛnnye wɔn asɛm no. Obi bɛka sɛ aane part one aba aane part one bae wɔn kɔɔe sɛ court no mfa injunction yɛbɛka sɛ ɔhyɛ nto Achimota so na nka ɛbɛyɛ yie a sukuu no anim anim yɛ a yɛmfrɛ wɔn na wɔmfiri aseɛ nsua adeɛ ɛsiane sɛ wɔkyerɛ mu sɛ wɔn nnamfofoɔ asukuufoɔ foforɔ no resua adeɛ. Wɔbaa kɔɔt, kɔɔt ka kyerɛɛ wɔn sɛ injunction rentumi nyɛ adwuma ɛsiane sɛ ɔgrante a ɛyɛ nnafua mmaako mmaako redu pɛ na ayɛ n'adwuma awie. Ɛno nti no ɔde ɔhyɛ too Rastafarian alɔyafoɔ no so sɛ anim anim yi ara wɔnkɔka nkyerɛ Achimota Sukuu no Attorney General Ministry of Education ɛne Ghana Education Service sɛ ɔmo asɛe hall ɛno nti ɔmo fa wɔn response mmra. Nyame yɛ adom a ɔkyenefie ɛyɛ April bosom yi ne da a ɛtɔ so aduonu mmienu court no rekɔ akɔtena ase obroni bɛka sɛ substantive case no afei na ɛreba so. Me update no aha na mede ne nyinaa asi. Megye di sɛ w'ani agye. Naawɔtwe mmienu yi wei ne nsɛm a atɔ dwa wɔ ɔman Ghana mu ha a mɛka sɛ ano ɔhye emu ɔdɛ. Baako nie, ma memfa wei ntoɛ wo so. Ɛnnɛ, obi nim, ɛyɛ ɔsɔfoɔ, angel, bishop, obi nim, n'asɛm bi bɛtɔɔ dwa sɛ ɔno ara kɔfaa police logo, woahu polisifoɔ, yɛbɛka sɛ wɔn logo no, de kɔyɛɛ wanted list, sɛ ne sɔfoɔ bi awia ne sika, ne sɔfoɔ bi awia n'adeɛ, ɛno nti ɔdeclare no wanted. Apolisifoɔ kyee no, na asɛm no wɔ Kaneshie District Court. Me ne wo kasa yi, ɛnnɛ April bosome ne da a ɛtɔ so aduonu baako. Court agyae Angel Bishop obi nim aane court nkɔmɔ deɛ meka kyerɛ wo sɛ asɛm no nya tɔ fam na w'ani nni akyire nea owura fi nea wo nkae mɛkɔ akɔfa de abrɛ wo wei ma wo hunu sɛ Ghana mmara wɔ ha ama mmara 1992 constitution no ɛbɔ hiani ho ban ɛbɔ sikani ho ban, ɛbɔ ayisia ho ban, ɛbɔ nyanka ho ban, obi biara ɛbɔ ne ho ban, na mmom ɔfom mmara no. Wotia mmara no deɛ a, mmara no bɛfee ne se akyerɛ wo ama woahu sɛ mmara wɔ Ghana. Metwa me ho tɛw, me ba a me nkɔmmɔ no mede bɛfi ase ɛnnɛ. Yɛreba abɛkasa deɛ ɛfa ADR ho. Aha yɛ Court Nkɔmmɔ. Yɛ streame live wɔ Facebook, ɛyɛ Ghana Newsplate. Twɛn me na menkɔ mmra.

Mema hwɛfoɔ nyinaa akwaaba. Yɛawie update ɛnɛ, yɛn nkɔmmɔtwetwe no afei ɛna yɛrewura mu ankasa. Dasani, meka kyerɛ wo sɛ ɛfi Adwoada, ɛyɛ April bosome ne da ɛtɔ so du mmienu ɛkɔsi du nsia no nyinaa ne yɛde asi hɔ ɛreka ADR ɛho asɛm. ADR, mekyerɛkyerɛɛ mu sɛ ɛyɛ Alternative Dispute Resolution. Yɛka borɔfo kakraka huhuuhu yi a, ɛmma yɛn ho nhye wo. Ɛsiane sɛ ADR nea ɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛboaboa yɛn ho, yɛtena ase baabae yɛn ano ɛma asomdwoeɛ ba. Asomdwoeɛ a ɛba no, ɛno na ɛyɛ me dɛ wɔ ho. Dasani, Woahu sɛdeɛ yɛtena ase no, wosuaa adeɛ bebree. Questions dodoɔ no a mode aba no, ɛno nti na ɛnnɛ masan akɔfa ma badwafoɔ no de aba sɛ ɔmfa mmuaeɛ mmrɛ mo, na afei nkɔmmɔ no, yɛmmue mu nto hɔ, na wo ara wohunu sɛ wode w'asɛm reba court a, ɛnyɛ afei na akɔpɛ lɔya. Wonya du ne ɛka kyerɛ wo sɛ w'asɛm yi, Maame Asumasi, Papa Asumasi, ma yɛmfa wo nkɔ ADR a, wobɛbɔ nsɛm ama ɔtɛmmuafoɔ no, ɛsiane sɛ woakyerɛw adepa. Ɛnnɛ, me maame a ɔbɛboa me ma me nkɔmmɔtwetwe yi aba so kamakama na ayɛ dɛ na wasua adeɛ na me, Ama Abrah-Kwampɔfo, me nso masua adeɛ. Ɛnyɛ obiara sɛ me ara me maame, Mame Christiana Peri Deme, ne din no deɛ mepakyɛw wo ba a na woato wo bo ase but ɛyɛ saa ara. Ɔyɛ ADR Officer in charge of Statistics and Quality Control. Mepakyɛw, ɛnyɛ obiara, me maame yi, ɔno na ɛnnɛ me ne no ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ no nyinaa kama kama, na wo questions no na mɛfi aseɛ. Maame, mema wo akwaaba. Yɛn nua.
Yɛda ase nso sɛ nnawɔtwe sɛ nnɛ, wo bɛtena ase na yɛsuaa adeɛ bebree, na nkorɔfoɔ bebree no ara de questions aba. Wɔn questions no nti na ɛnnɛ, yɛn fi aseɛ mfa mfi questions no na yɛnhwɛ Questions no ne comments no a ɛbaeɛ no, ɛdɔɔso paa. Nea ɔdii kan de ne deɛ baeɛ no yɛ Nana Darkoa. Nana Darkoa sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ hwana na qualify sɛ ADR officer. Mediator, mediator na nnawɔtwe sɛ nnɛ yɛtena ase reka. Ɔse hwana koraa? Obi a wawie sukuu, JHS, HSS, university anaasɛ dɛn? Hwana pɔtee na ɔqualify sɛ ɔyɛ mediator? Yoo, meda ase. Ayi ɛɛ mediator, ansa a wobɛtumi ayɛ ɛyɛ mediator for the court connected ADR no, agye sɛ woatumi anya nteteeɛ. Hmm. Nti no, in this case, mɛ answer question in two ways. Nea ɛdi kan no, mɛdi mɛka sɛ, sɛ wopɛ sɛ woyɛ mediator a, yɛwɔ skills wɔ hɔnom a ɛyɛ private schools a wobɛtumi akɔ ama yɛakɔ akɔtete wo. Ɛhe, wobɛtumi, wobɛtumi, wo, wo, wo, wo, wo, wo Google a, wobɛtumi anya bi. Yɛwɔ bi te sɛ ɛyi, Institute of Paralegal Studies. Institute of Paralegal Studies.
Ɛhe, wɔn wɔ hɔ nom. Yɛwɔ Game and Game. Wɔn nyinaa, wɔn tete ɛyɛ nkorɔfoɔ ɛma wɔn bɛyɛ ADR practitioners. Nti ɛno no, wɔn mma mbɛyɛ only a mediator, but Nea ɛfa ADR ho biara no, saa nipa no anya tumi no sɛ ɛsɛ sɛ otumi yɛ dɛn? Yɛ. But ɛyi yɛn sɛ yɛkasa fa court connected ho no deɛ, mede me question no ɛbɛba, mede me answer no ɛbɛba hɔ nom. Ɛhee. Ɛyɛ court deɛ no deɛ, ansa na wobɛtumi aba abɛyɛ yɛn mediator no, agye sɛ yɛn ankasa Yɛafa wo. Yɛfa wo a, yɛma wo nteteyɛ. Ɛsɛ sɛ wotumi nya at least forty hour of training. Oh, ɛnyɛ, ɛnyɛ, mɛka sɛ one year, ɛnyɛ Daabi. six months. Ɛyɛ forty hours. Okay.
Forty hours of training. Okay. Na forty hour of training no, ɛno no, ɛnyɛ sɛ wosɔreeɛ ara no na woaba na yɛafa wo. Okay. Ɛhe. Mmere no so sɛ yɛbɛfa mediators a, nea yɛtaa yɛ ne sɛ, yɛde applications no kɔ out. Yɛwɔ selected courts, ɛnyɛ court no nyinaa na yɛyɛ bom. Yɛwɔ mmerɛ a yɛde yɛ. Mmerɛ no nso sɛ yɛbɛkɔ a yɛde applications no kɔ out. Nti sɛ woyɛ eligible, eligible ne sɛ woyɛ obi a wakɔ sukuu, at least wowɔ SS certificate. Nurse, it means sɛ wobɛtumi atwerɛ akenkan ama no ayɛ yie. Wo saa no wotumi kɔfa application no bi. Wokɔfa application no na yɛhwɛ mu a, yɛbɛhwɛ mu na yɛayiyi ahwɛ wɔn a wɔn qualify. Yɛyi wie a, wobɛ go through interview. Interview no wo paase a, ansa na yɛde wo bɛba, yɛde wo din bɛba ɛyɛ Nkran ha National Office na Judicial Service foɔ de akɔma, National Office yɛn de bɛma Judicial Training Institute, nti Judicial Training Institute na ɛbɛ traini wo ansa woatumi aba abɛyɛ yɛn Court Connected ADR Mediator, ɛhɛn, Mediator, Officer no yɛ different from Mediator no, ae, ansa woatumi, Officer no, ɔno no yɛ Court, obi a ɔyɛ staff of the Court. A ɔno ne court no yɛkɔ because yɛ connect ne court to ADR nti no ɛyɛ sɛ ɔno nso yɛ tete no ɛhɛn nti yɛ tete wo saa yɛ tete registrar no yɛ ma no training ɛyɛ the same as yɛ ma mediator no training no na yɛ ama ɛyi ADR officer no nso training nti ADR officer no tumi yɛ obi a ɔwɔ court hɔ especially court clerk Nipa bi a registrar no feel sɛ obetumi ayɛ adwuma no de aboa no no, ɔno na ɔde no ba but usually no yɛtaa fa court clerks because ɔmo na ɔmo wɔ court room, ɔno na ɔyɛ first first point of call. Sɛ ɛyi magistrate anaa judge ɛyɛ referral a, ɔno na ɔwɔ hɔnom nti ɔno na onim nea esii nti usually yɛtaa traini ɔmo at yɛn ADR offices. Nti nsrɛsrɛ a ɛwɔ mu no no, ɔno no deɛ ɔyɛ court ni a ɔyɛ adwuma wɔ court no mu deda Ana yɛasan ama no nteteyɛ. But mediator no deɛ yɛafe no yɛɛfe wafiri abɔnten. Ɛhe, ɛbɛtumi ayɛ retired person, obi a wayɛ adwuma akɔ n'ahomegyeɛ mu. Wo saa no wotumi ba, once a woyɛ public servant a wakɔ w'ahomegyeɛ mu no, ɛkyerɛ sɛ servitor frakyɛ, wobɛtumi atwerɛ akenkan. Nti wo saa no wo qualify sɛ wobɛfa form no bi. Wofa form no na Nyame yɛ wo adom na wo go through interview na sɛ wo go wo yɛ successful a yɛde wo din bɛba na yɛ train wo nti sɛ yɛn yɛ ntrain wo as court connected ADR mediator wo ntumi handle case biara ɛwɔ connected to ɛyi court.
Me second question yɛ efi Abena Darkoa hɔ. Ɔse ɔhwɛ yɛn etie yɛn efi Ɔbo ase, Ashanti region. Ɔse ɔpɛ sɛ obisa Mister Alex Nartey ɛnɛ Alex Nartey amma nti me maame Christy na ɛwɔ ha. Ɔse is there any ADR institution in Ghana and where? Ebi na me dii kan mo bɔɔ yɛ yi. ADR institutions no privately no bebree wɔ hɔ. Meba but mmienu yi na mɛtumi de ama no sɛ ɔbɛtumi a follow on ɛyɛ Institute of Paralegal Studies that's IPLS ɛna yɛwɔ Gama and Game ɛhɛn Kumasi nso ne nyinaa wɔ Nkran ha ne nyinaa saa mmienu deɛ ne nyinaa wɔ Nkran ha okay IPLS ɛwɔ Poku ase okay ɛhɛn ɛna ɛyi Gama and Game ɛno nso wɔ Nkran ha ɛno deɛ menim ne location but menim sɛ ɛno nso wɔ Nkran ha nom sei Na ayi nti institutions no ebi no no a ɔno deɛ ɔwokɔ a ɛno no ɔmo de wo fa nteteɛ no mu to become an ADR practitioner wo bɛ yɛ ADR practitioner nti ɛno no ɛnyɛ only mediation na yɛbɛ kyerɛ wɔ hɔ yɛbɛ kyerɛ all the tools a yɛ use in ADR arbitration ɛyi customer arbitration, ɛyi mediation arbitration, sa all the tools, all the mechanisms a as an ADR practitioner no wohia sɛ ɛsɛ sɛ wonya no, ɛno na wɔde, nti ɛno no wonkɔ for forty hours. Wonkɔ for, ɛno deɛ wokɔ no te sɛ school, wokɔ a wowie a wɔbɛma wo certificate, Eh ana I think we even have masters in ADR wɔ hɔ. Game and Game ɛyɛ masters in ADR. IPLS nso ɛyɛ masters in ADR. Wɔn wɔ executive masters ana wɔn wɔ ayi eh normal masters in ADR no nso wɔ hɔ nom. Ne nyinaa no wo kɔ yɛ a you have the certificate a ɛno no wo ba a wo wɔ tumi no sɛ wotumi set out your own ADR center because sese wɔ tumi nkrataa no a ɛtaa w'akyi sɛ wotumi yɛ no. Nti wowɔ tumi ne sɛ woa wobɛtumi a set up your own ADR center a ɛno no wobɛgye cases afiri abɔnten ɛnyɛ court na mmom wobɛgye cases afiri abɔnten ɛsɛ ɛbi a ɛyi nkorɔfoɔ a mpataa mu a wɔwɔ no wahu sɛ nkorɔfoɔ ɛho kyere wɔn wɔ nsɛm nketenkete bi mu nti wobɛtumi wo set up na wode adɛn wode aboa wɔn ɛno no saa no because ɛyɛ private nti wokɔ a ɛno deɛ wotua sika. Ɛnyɛ free because ɔyɛ adwuma na woyɛ. Wa set up your own center as a legal firm. Wa set up your own center as an ADR practitioner. Ana ɔyɛ wɔ bi ɛwɔ Accra ha bebree kwa. Yɛwɔ bebree wɔ Nkran ha nom sei. Nti wo nso wakɔ wakɔ akɔ set up wo deɛ saa no. Ɛno no sɛ nipa no reba a ɛyɛ fee bi ɛwɔ hɔ nom a Wode bɛto hɔ sɛ ɔntua. But aside this no deɛ, woba court a, yɛn adeɛ a yɛyɛ no, the training that we give to our mediators no, ɛyɛ solely on mediation. Because court connected no, yɛ use solely negotiation and mediation. Apart from these two tools no, yɛnyɛ, yɛn mediators no ɛn use any other tool biara bio. Meda ase.
Me next question firi Rod Donald Decker. Ɔse ɔhwɛ yɛn ɛtie yɛn ɛfiri New York. Ɔpɛ sɛ ɔbisa sɛ, sɛ forty hours no yɛwie a, yɛma saa onipa no certificate, ɛyɛ tumi krataa a yɛbɛka sɛ eh, wowiee forty hour training no, yɛama wo biribi a ɛdi adanseɛ sɛ woyɛ ADR officer anaasɛ ADR mediator. Me pa kyɛw, Aane.
Yɛma wo tumi nkrataa. Yɛma wo tumi nkrataa. Ɛno ne yɛ, yɛn court deɛ na yɛatete wo no. Madi kan aka sɛ private one nso yɛma wo certificate because ɛyɛ school na wakɔ, watua school fees, wayɛ biribi awie nti wowie a yɛma wo certificate ɛkyerɛ sɛ wa complete course no. Saa ara na sɛ yɛba ɛyɛ court connected no nso a judicial service ɛma wo certificate. Nti no certificate nso yɛtwerɛ sɛ court connected ADR mediator na yɛde ama wo. Saa certificate no a yɛde ama wo no ɛno na ɛtumi nkrataa a ɛkyerɛ sɛ wabɛyɛ yɛn mediator. Ɛno nso nti no, sɛ wokɔ na wokɔyɛ biribi a ɛde animguaseɛ bɛbrɛ yɛn a, yɛwɔ tumi no sɛ yɛgye certificate no firi wo nsam. Nti sɛ wo mediator no a yɛn yɛafa no no, as yɛn court connected mediator na yɛama wo, yɛatete wo ama wo certificate no, wode certificate no kɔ. Wonni tumi sɛ wode certificate no bɛkɔ akɔ set up a private set ɛyi centre.

Me next question wei wamfa ne din amma ɔse yɛn mo ɛne adwuma pa a yɛyɛ na ɔgyedi sɛ yɛbɛtoa so ayɛ saa but nea ɔpɛ sɛ ɔhunu na ɔbisa ɛne sɛ sɛ obi yɛ mediator ADR mediator na sɛdeɛ wokyerɛkyerɛ mu ɔkɔyɛ bɔne a asotweɛ pɔtee bɛn na ɛwɔ hɔ de ma saa onipa no titiriw ne question ne sɛ sɛ ɔkɔka n'asɛm wɔ hɔ na ɔkɔte asɛm no wɔ abɔnten a ɔbɛyɛ no dɛn? Ɛɛ, ɛno ebi na madi kan aka no. Wɔbɛtumi arepɔte saa nnipa no ama ama yɛn. Wɔbɛtumi arepɔte because yɛn yɛnni hɔnom bi. Ɔno na wakɔ ɛna wakɔ akɔhu sɛ, sɛ ADL, one of the benefits of ADL yɛ confidentiality. Mfasoɔ baako a ɛwɔ ADR ho no yɛ confidentiality. Ɛno nti na sɛ wokɔ ADR a, wobɛhu sɛ sɛ obi akɔ bi pɛn a, wɔbɛhu sɛ ɔkɔeɛ no, yɛamfa no antena open court, na mmom yɛ wɔkɔtenaa dan mu kɔhyɛɛ nkuku ɛɛ kukuo mu na wɔkaa asɛm no. Because yɛntae mpɛ sɛ third parties ɛbɛyɛ dɛn, ɛbɛ ɛbɛba mu. Witnesses koraa no, yɛntaa encourage sɛ wɔmfrɛ witnesses. Wɔn, because of the confidentiality nature of ɛyi ADR no, of mediation. Enti no yɛ encourage nneɛma bi saa. Enti sɛ wakɔ na mediator a odii w'asɛm no, ɔno na ɔboa wo, nyɛ sɛ odii w'asɛm, ɔno na ɔboa wo ma mokaa mo asɛm, ɔboa wo ma mokaa mo asɛm no, wahu, wakɔ akɔte wɔ abɔnten sɛ ɔno ara na ɔkyerɛ wo, ɔno, ɔkasa fa confidentiality ho kyerɛ wo no, ɔno nipa no asan de asɛm no akɔ abɔnten a, wowɔ tumi ne sɛ ɛsɛ sɛ wo report no. Wo report no, asotwe biara a ɛwɔ hɔ biara a ɛsɛ sɛ yɛde ma no biara no, Yɛde bɛma no dɛm and then the best we can do ne sɛ yɛbɛtumi a suspend no for some time and then aside that no nso no yɛbɛtumi nso agye ne certificate no ayɛ dɛn afiri ne nsam because yɛkasa kyerɛ no sɛ yɛdi yɛtaa ka biribi sɛ ayi ɛɛ first offender deɛ nti nipa ne ba na sɛ yɛfiri sɛ afei a na wayɛ bi a yɛde no yɛbɛkasa akyerɛ yɛbɛbɔ no kɔkɔ yɛbɔ no kɔkɔ Na sɛ wɔangyae, na yɛsan ahu sɛ another person asan aba abɛka, foforɔ nso aba aba abɛka biom a, na yɛahu sɛ daabi, saa nipa wei deɛ, yɛbɔ ne so a, aah, yɛbɔ ne so nyɛ yie. Ɛhɛn, yɛbɔ ne so nyɛ nti na ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛma no kɔ. Efisɛ ɛnyɛ obi, ebia bia na n'ano, ɔntumi nka n'ano ntom. Mm, yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ, sɛ ɛyɛ, ɛyɛ nipa su nti ebia na ɔntumi nyɛ dɛn? Ɛnka n'ano ntom. Wontumi nka w'ano ntom nso a, wontumi nyɛ mediator ma no nyɛ yie. Aha ayɛ court nkɔmmɔ, ɛnɛ ɛyɛ fiada, wohu sɛ nnɔnson bɔ pɛ ne yɛtena ase a, sei ara ɛne ɛyɛ no. Megye di sɛ wo questions a wode baeɛ no nyinaa no, me maame, Maame Christiana, woansa ne nyinaa. Afei, ɛnnɛ nkɔmmɔ twetwee no ankasa, yɛde reba so. Ɛyɛ short pa ara na ɛnnɛ yɛreba abɛdi ɛsiane sɛ mama wo update no bebree, megye di sɛ woasua adeɛ. Me first question nie maame, ma me mmisa, woaka nneɛma mmienu, negotiation ne mediation, nsonsonoeɛ bɛn na ɛda mu? Dua he na ɛba first na dua he na ɛba second na ɛyɛ dɛn ankasa mpo? Yo, meda ase. Negotiation, sɛ woyɛ negotiation a, ɛno no wonhia obi sɛ ɔba bɛgyina hɔnom ama wo. Nti usually negotiation no yɛ between the parties themselves. Nnipa mmienu no a wɔanya asɛm no, wɔn mmienu no ara na wɔatena ase sɛ wɔbɛtoatoa adwene na wɔahwɛ kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛsiesie asɛm no. Ɛhɛn, but mediation deɛ, wo need the assistance of a third party. Wo hia sɛ ɛyi nipa foforɔ ɛba abɛka ho a ɔnnim mo asɛm no mu bi. Ɔfe na ɔno ba bɛ tena mu nti ɔno ba as ntɛmgyina ntɛmgyinafoɔ na wabɛboa mo na mo ahwɛ na mo aka asɛm no ama no ayɛ yie. Nti that's the difference. Na wotwe sɛ nnɛ woma yɛ sua adeɛ sɛ yɛba kɔɔt na yɛde yɛn asɛm ba kɔɔt, ɔtɛmmuafoɔ wɔ ho kwan sɛ ɔkasa kyerɛ yɛn sɛ, Maame Asomasi, Papa Asomasi, w'asɛm wei, ɛsɛ yɛde kɔ ADR, ma yɛkɔtena ase na yɛhwɛ. Yɛkɔ ADR na yɛkɔka asɛm no nyinaa wie a, yɛsan de kɔ kɔɔt hɔ. Yɛka ADR connected court no a, atɛmmuafoɔ no, wɔn dwumadi a wɔdi paa wɔ mu no, ɛne sɛn? Yoo, meda ase.
Ɛyɛ atɛmmuafoɔ a wɔwɔ kɔɔt Meka yɛn ajudges ne yɛn magistrate foɔ no, wɔn wɔ tumi paa anaasɛ they have a lot they have a ayi a role to play sɛ wɔn de ɛbɛ facilitate the processes of ADR that's the court connected ADR no. Wɔn wɔ tumi ne sɛ wɔn bɛ promote sɛ wɔn wɔn bɛ boa na wɔabuebue nneɛma ani so ayɛ dɛn akyerɛ ɛyɛ parties no na wɔahu sɛnea mfasodi a ɛwɔ ADR ho. Enti no sɛ woyɛ magistrate anaasɛ woyɛ judge na sɛ wote adwa mu na wo cases ɛb wɔ hɔ no mo, wo na woyɛ the manager of your court. Nti wo wɔ tumi no sɛ wo wo na wonim kwan a ɛyɛ sɛ wofa so. Ɛyɛ sɛ wotumi hwehwɛ kwan bi so na wofa so na wotumi de manage wo court no. And one of the tools a ɔde bɛba ne gye wo court no yɛ ADR. Ɛno nti no wofa, wohwɛ cases no woahu sɛ daabi wei deɛ ɛsɛ sɛ ɛkɔ for mediation because ɛyɛ amenable. Wohwɛɛ mu no woahu sɛ nsɛm no ɛnhyɛ da nyɛ adeɛ bi a ɛsɛ sɛ ɛbɛda court saa na nkorɔfoɔ atwa kwan ara nti no ɛno no wowɔ tumi no sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn? Wode kɔ ADR. Nti you have the mandate as a magistrate or a judge ɛsɛ wo bɛ promotu ɛyi the progress of ADR and also to manage your court so that backlog of cases a ɛgu court a ɛno no ɛyi wo ba a wo ntumi kura ɛnya ɛnya ho a ɛyi atwa yie no wo bɛ tumi ayi saa haw no nyinaa ɛdɛn afiri wo so na wo atumi ama ɛnneɛma akɔ ntɛntɛm because at the end of it no wo boa ma justice.

Minnim sɛ moanya cases a ɛɛ yɛawie biribi saa na yɛde akɔ no Otemmuafoɔ no bɛtumi aka sɛ daabi, wei deɛ agreement no a mokɔeɛ no, mesusu sɛ m'adwene mu no ɛsua nti ebia monkɔyɛ no foforɔ. Ɛbɛtumi asi saa? Ɛɛ ɛbɛtumi, ɛtumi si, ɛtumi si but ɛnsɛ sɛ ɛba no saa. Ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ɛtumi ɛba no saa because agreement deɛ Savita Frache, wo no a wo kan no wo bɛ feel sɛ ɛyɛ nsɛm hunu ma wo but nkurɔfoɔ no a wɔn kɔ tena ase a wɔn agree on that no wɔn no wɔn adwene mu no ɛno na ɛyɛ ma wɔn nti once ɛyɛ agreement a nkurɔfoɔ no de wɔn nsa ahyɛ aseɛ na mediator nso de ne nsa ahyɛ aseɛ no de ɛba a ɛnsɛ sɛ court anaa ɛyi court ɛreject saa agreement no unless sɛ ebi a wɔn atumi approve ɛsɛ ebi a. Ɔyi eh yɛ fɔɔsoo no ɛna ɔyɛɛyɛ na ɛno mpo no wobɛdɛn na woaprovu because wo ka yɛn sɛ yɛ fɔɔsoo wo a eh kyerɛ sɛ because w'adwene mu woyɛ sound you have a sound mind wɔn w'adwene mu da hɔ woyɛ panyinmu a wontumi nkenkan koraa mpo na yɛfa obi yɛ yɛde obi baeɛ ɛna nipa no bɛkenkaneɛ ɛna ɔkyerɛ wo biribiara ase ansa na wode wo nsa yɛ dɛn ɛretim wɔ ɛyi nkrataa no so ansa na akɔ court nti sɛ ɛkɔba no saa na ɛnsɛ sɛ judge anaa magistrate bi reverse no nti sɛ ɛba no sɛ ɔreverse nso ɛ? Sɛ ɛba sɛ ɔreverse a ɛno no deɛ na kyerɛ sɛ ɛfa bi no akyea kakra ɛhɛn ɛfa bi no akyea kakra because agreement koraa yɛntumi appeal daabi. Yɛ di a that is one of the ayi wunt you can't ayi appeal an agreement agreement a nkorɔfoɔ no parties no wɔn akɔ akɔ agree no wuntumi an appeal ma no nyɛ yie because ɛyɛ consensus building and it ɛyɛ settlement ɔho ɛnyɛ judgement ɛna baako win na baako lose yi But wei deɛ ɛyɛ agreement a wɔn nyinaa wɔakɔ akɔtoatoa adwene aka sɛ daabi, wei na ebia ayi ɛka yi a wode me yi, mahu sɛ akyɛdeɛ. Nanso no, sei na mɛtumi ayɛ dɛn atua no. Interest no a ɛda so no, fa kyɛ me. Ɔse, Mate aseɛ, mede interest no ayɛ dɛn akyɛ wo. Enti wo deɛ tua sika no nko ara, the principal amount no ma me, na nea aka no yɛ fa. Mo agree on this. na mo ara mode agu nkrataa so, wakyerɛ the terms, kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtua sika no. Ɔyɛ ne sɛ na ɔde ba a, wonni judge anaa magistrate no, wontumi nka sɛ adɛn nti na woamfa interest anka ho, anaasɛ woangye cost anka ho. Wahu? Wonni saa tumi no sɛ wobɛkɔ because ɛyɛ ɔno na ɔ own the process. Ɔno na ne case, saa na ɔnim sɛ meyɛ no sei a ɛbɛboa me na wayɛ no saa na ɔde aba. Wobɛtumi afrɛ yɛn Sɛ opɛ sɛ dwumadie osɔ yɛ asene na yɛtumi atu mpon kɔ yɛ anim a, frɛ yɛn wɔ 0246 024 582, 0246 024 582. Ɛnnɛ, me ne me maame Christiana Puerideme na ɛretwetwe nkɔmmɔ. Ɔno yɛ ADR Officer in charge of Statistics and Quality Control. Megye di sɛ woasua adeɛ bebree. Yɛn adesua no, yɛnwieeɛ. Twɛn, yɛretwa yɛn ho sima, yɛba a, Yɛbɛtoa so. Esiane sɛ megye di sɛ ayɛ wo dɛ paa, ayɛ wo dɛ. Woresua adeɛ? Fa pɛn ne pepa na twerɛ ebi to hɔ. Maka akyerɛ wo sɛ ADR week no nko ara deɛ, mɛyɛ exams wɔ ho. Wo a bɛtwa no, mɛkyɛ wo akyɛdeɛ. Sema, yɛatwa yɛn ho aba.

Me wɔ akwaaba bio, aha yɛ court nkɔmɔ so, me ne me maame Madam Christiana Quarry Deme na egu so retwetwe nkɔmɔ. Me gye di sɛ yɛasua nneɛma bebree, wo questions no a wode baeɛ ne wo comments no nyinaa nso no, yɛakenkan na yɛabisa ma ɔde mmuaeɛ aba. Mo a mobisa sɛ ɛhefa na mobɛtumi akɔ sukuu de abɛyɛ ADR officers no, madi kan, wɔadi kan abɛyi ano de ama wo sɛ Gami and Gami, wobɛtumi akɔ hɔ. Saa nso na sukuu baako ka ho. Ɛbi wɔ Asante mantam na ɛbi wɔ Nkran mantam mu a nti bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhwehwɛ akyiri kwan na wo nso woakɔ hɔ na woakɔ akɔsua adeɛ no bi wɔ hɔ na woaba abɛyɛ ADR officer anaasɛ mediator. Mediator no deɛ, wɔakyerɛ mu sɛ wɔn ara na ɛbɛma wo nteteɛ no, ɛnyɛ 48 hours ɛna ɛnyɛ one year ɛna ɛnyɛ nɔnhwere bia ɛyɛ forty hours wo wieɛ a ne ama wo certificate na mmom certificate no ɔhu sɛ ɔde kɔkɔbɔ kaa ho wo nnim na wano yɛ bɛte bɛte bɛte a ɛneɛ fa tena wo fie ɛmma ɛsiane sɛ bɛte kɔka deɛ ɛɛdia yɛn mfa nyɛ adwuma ɛwɔ hɔ yɛɛtoa yɛn nkɔmmɔbɔ no so maame ɛɛ nawɔtwe sɛ nnɛ. Wokyerɛkyerɛ mu ma yɛhu sɛ yɛwɔ ADR National Coordinator, yɛwɔ Regional Officers. Nyame yɛɛ yɛn adom a yɛnyaa ADR National Coordinator, ɛyɛ Owura Alex Nartey ɛne no di nkɔmmɔ. Yɛbɛbisa sɛ ɛnnɛ ɔnni hɔ, na mmom n'adwuma sɛ ADR National Coordinator no, dɛn pɔtee na ɔyɛ? Office nko ara na ɔte anaa adwuma no ankasa ne sɛn? Dabi, ayi, meda ase. National ADR Coordinator no adwuma so paa. ADR a ɛwɔ Ghana nyinaa hyɛ n'ase, administrative ni. Ɔno na ɔyɛ the administrative head of ADR. Yɛwɔ judge a ɔyɛ appeal court judge, yɛn maame a da na ɔkɔ bue yɛn ayi ano wɔ ayi Her Ladyship Irene Labi. Ɔno na ɔyɛ judge in charge, ɔsan yɛ appeal court judge, judge in charge of ADR. Ɔno wɔ hɔ. Ansa na ɔno n'akyi no, Ɛna ɛyi Mister Nartey ɛna ɛyɛ National Area Coordinator, ɔno na ɔyɛ in charge of all the administrative ɛyi activities ɛwɔ ADR. Nti ADR Regional Coordinators no nyinaa no yɛn nyinaa ɛre pɔɔto to Mister Nartey. Mister Nartey ɛyɛ National Coordinator no ɛsan so ɛwɔ ɛyɛ the mandate sɛ Ɔbɛ educate the public about ADR. Sɛ ɔbɛkɔ radio so, ɔbɛkɔ TV so, ɔbɛyɛ kwan biaa ɛsɛ sɛ ɔfa so biaa ma nkorɔfoɔ, ɔtumi bɔ dawuro ma nkorɔfoɔ te ADR nka no, ɔwɔ saa tumi no sɛ ɛsɛ sɛ ɔtumi yɛ. Na wayɛ bebree nso. Wayɛ bebree, ebi koraa na yɛgu so reyɛ yi. Ɛnnɛ wama yɛn kwan a, anka yɛrentumi mma mmɛyɛ nea yɛyɛ wɔ ha yi. Even though sɛ ɛnnɛ onni ha nim sei, but onim sɛ biribi sei rekɔ so, efisɛ ɔno na ɔyɛ administrative head. Nti ɛyɛ sɛ otumi hu sɛ biribi sei kɔ so yɛ dɛn wɔ ne office. Nti onim sɛ biribi sei yɛ dɛn rekɔ so. Ɛno akyi no, ɔsan yɛ nneɛma, ɔliaise with office no Ɛne ɛsoro, meka soro a, ɛyɛ ɛyi ɛɛ management, sɛ wɔbɛhwɛ sɛ nneɛma a ɛho hia sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya wɔ na ɛtumi boa ma ADR no kɔ n'anim no, saa nneɛma no nyina ara no hyɛ ne nsa sɛ ɔsɛ sɛ ɔyɛ, ideas a ɛsɛ sɛ ɔde ba, new ɛyi interventions and innovations a ɛsɛ sɛ ɔde ba na ɛtumi boa ma ADR no tumi kɔ nkan wɔ Ghana no, ne nyinaa no, ɛyɛ ne, ayi, n'asɛdeɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa nneɛma no nyinaa. Mm.
Menim sɛ yɛyi National Coordinator fi hɔ a, yɛwɔ Regional. Na ansa na Regional no bɛba, ma membisa, Nkran ha yɛwɔ court bebree, Law Court Complex yɛ a yɛte mu yi, ɛso? Obi bedu abɔnten a, ɛyɛ kɔɔte dan kakraka. Onnim baabiara. Ɔwɔ asɛm. N'asɛm wɔ ebia Kaneshie District Court, na yɛarefɛɛ no sɛ ɔnkɔ ADR. ADR, wɔwɔ specific office a yɛnim sɛ Court Complex yi, yɛatwerɛ abɔ anim, Court Complex. Yɛkɔ Supreme Court a, yɛnim sɛ wei yɛ Supreme Court. Wɔwɔ specific office a Yɛbɛtumi aka sɛ office wei kɔ hɔ, ɛyɛ ADR office a, menante de akɔ hɔ. Yo, medase. Sɛ woba ɛyɛ complex ha yi deɛ a, ɛyɛ court complex ha no, national office no ankasa no ɛha na ɛwɔ. Yɛwɔ second floor wɔ ɛyɛ court complex. Ɛna yɛn regional office ɛwɔ fourth floor. Nti ɔmo ɔmo wɔ soro. Ah Ɔmo ɔmo nti wɔ. national office no wɔ ɛdan wei mu. Ɛwɔ dan wei mu. Ɛna regional no nso wɔ dan wei mu.
Regional no ɛwɔ ha yi aa. Ei. Ɛhɛn regional office no nso ɛwɔ ha nom se ɔmo ɔmo wɔ soro. Okay.
Ɛɛn nti no
ɔmo ɔmo ɔmo wɔ ɛyɛ fourth floor. Okay. Ɛhɛn ɔmo wɔ fourth floor. Nti no sɛ wo ba sɛ ebia wo ba complex ha na wo pɛ sɛ wo nya wo te biribi wo wo wo hu biribi fa ADR ho a Wobɛtumi aba yɛn nkyɛn wɔ second floor, wobɛtumi nso akɔ ɛyɛ the fourth floor regional office but wo kaa sɛ Kaneshie, yɛ refer case wɔ Kaneshie a ɛmma ha, ɛmma ha firi sɛ Kaneshie yɛwɔ mediators a yɛatraini wɔn wɔ hɔ deda, court no yɛ connected, court biara a yɛa connect biara no yɛde mediators to hɔ, anyɛ koraa no yɛwɔ bɛyɛ five or less at least three mediators wɔ court biara a yɛ connected, the maximum is five. Maximum of five mediators wɔ kɔɔto biara a yɛatete nti baabi a ɛso ate aba fam koraa mpo no, yɛnni koraa na yɛwɔ three wɔ hɔnom anaa two wɔ hɔnom a wɔyɛ adwuma no. Nti Kaneshie Court yɛ one of the ADR court a ɛhɔ no yɛwɔ mediators wɔ hɔnom nti wɔn case mfiri hɔ mma hanom sei unless maybe the parties themselves request Because they they have the right to choose their own mediator nti sɛ wɔn ankasa no wɔn request choose sɛ mediators a wɔn wɔ Kaneshie hɔ nyinaa yɛn pɛ wɔn na mmom no yɛn case no yɛ pɛ sɛ wɔn de ba national office anaa wɔn de kɔ regional office ansa na wɔn bɛba ha ɛnte saa deɛ wɔn wɔ mediators wɔ hɔ nom a wɔn bɛyɛ ama wɔn. Okay nti which means sɛ all ADR connected courts no deɛ yɛn wɔ mediators aboro so a enum. Enum. Ma yɛn te wei ase. Obi sɛ wasiw me, ebia me ne me nua wɔ fie, ɔkyerɛ mu sɛ wasiw me. Yɛde asɛm no aba abedu kɔɔt. Da no a yɛfra asɛm no a, mitumi ka kyerɛ ɔtɛmmuafoɔ no sɛ, Ɔtɛmmuafoɔ ei, m'asɛm wei deɛ, megye tom sɛ yasiw me, na mmom mepɛ sɛ asɛm no yɛde kɔ ADR, anaasɛ gye sɛ yɛafra asɛm no adi akɔdu baabi ansa na matumi aka akyerɛ ɔtɛmmuafoɔ no sɛ yɛmfa nkɔ ADR. Mepa kyɛw, wode w'asɛm ba kɔɔt na kɔɔt no Ayi w'asɛm no atumi ago the ago through the process ɛyɛ the initial process no wa file case no ma go through all the processes a ɛsɛ sɛ ɛgo through akɔdu time a yɛ hearing wo duu court da no no a wo duu yɛ no a wo tumi ma wo nsa so ka kye judge a magistrate sɛ me pɛ sɛ asɛm yi yɛ de kɔ ADR nti saa da no no ara no wo tumi ka ma no yɛ yie sɛ wo anka saa da no no na ebia wo ebia na wo nim wo kɔ fie Na obi kɔkyerɛw sɛ biribi wɔ hɔ a yɛfrɛ no ADR. Nti wokɔ court a, ka no hwɛ. Sɛ court de bɛma mo akɔ na ADR fo asiesie a, woba a wotumi ka. Nti nea meka ne sɛ the first time a wo enter court room for the hearing of your case ni, wowɔ right ne sɛ wotumi ma wo nsa so na woka kyerɛ court sɛ mepɛ sɛ m'asɛm yi ɛkɔ ADR. Sɛ court no hwɛ na sɛ case no ɛyɛ amenable to ADR a, wɔbɛbisa the other party no. Ɔgye to mu a, ɔmbɛ refer to ADR. Baabi a edu, ɛmfa ho baabi a wo case adu biara wɔ court nso, ebetumi aba sɛ ebi mpo a anka ɛnnɛ na yɛbɛma judgement but court no nnya mmaeɛ. Once a court no nnya mmaa judgement nko ara deɛ, wo wɔ tumi no sɛ wotumi ka ma court no refer case no to ADR. Okay. Aha yɛ court nkɔmmɔ so. Yɛ streami live wɔ Ghana News page. Hyɛ no nso sɛ dwumadie, efiada ne efiada biara, ɛne yɛde ba w'akwan so. Me ne wo mmienu, yɛtena ase a, yɛsua nneɛma a ɛfa kɔɔte ho. Maka akyerɛ wo sɛ, bɛyɛ nnawɔtwe mmienu nie, yɛde asi hɔ reka ADR ho asɛm, ɛyɛ Alternative Dispute Resolution, na megye di sɛ ayɛ wo dɛ esiane sɛ woasua adeɛ, abue w'ani ama woahunu sɛ ɛnyɛ asɛm biara na da biara da ɛsɛ sɛ yɛkɔkɔfa lɔya de twitwagye yɛn ho, na mmom sɛ wote ADR ho asɛm, sɛ woda hɔ anadwo koraa na woate sɛ obi reka ADR ho asɛm a, wode twe wo kɔn na kɔhwɛ onipa kɔn na ka kyerɛ no sɛ, Ah! Woayɛ adeɛ sɛ woka Edia ho asɛm esiane sɛ mede m'asɛm kɔ hɔ a menya asomdwoe. Hunu sɛ asɛm no, yɛde nya bɛduruu court na wo file wo nkrataa wie sɛ obi na ɛde wo baeɛ sɛ wo na wode obi baa court. Wowɔ ho kwan sɛ wopagya wo nsa wɔ court dɛm na woka kyerɛ ɔtɛmmuafoɔ no sɛ, Mesrɛ wo, hwɛ m'asɛm yi ma me sɛ asɛm wei ɛtumi kɔ Edia anaa? Ɔtɛmmuafoɔ no hwɛ na w'asɛm no ɛtumi kɔ Edia a ɛma yɛdi m'ɛyɛ yie a, ɛnneɛ obi bɛka sɛ, Oseeyee! Haleluya nnwom nko ara na ɛto, esiane sɛ ɛnyɛ kopiam wɔ adi a wobenya atɛntrenee, na wobenya asomdwoe wɔ hɔ. Me maame a ɛnnɛ migu so ne no retwetwe nkɔmmɔ yi yɛ me ara me maame baako pɛ, Maame Christiana Torideme. Ɔno yɛ AGR Officer in charge of Statistics and Quality Control. Ɔno na ɛnnɛ wanya bere ne adagye a yɛne no gu so redi nkɔmmɔ. Maame, ma mimmisa wo, Yɛaka National Area Coordinator, yɛmmra Regional no. Ɛhɔ na ɛyɛ a ɛtae ha me. Esiane sɛ yɛ court wɔ yɛn nkuraa no ase no, wokɔhwɛ baabi koraa a ɛyɛ a wɔte ne ade ne case no a, ɛyɛ den. Regions no, sɛn na ɛteɛ? Coordinator no, dɛn na ɔrecoordinate wɔ hɔ? Yoo, meda ase. Ɛyɛ Regional Area Coordinator no. N'asɛdeɛ ne sɛ ɔbɛhwɛ ama courts a ɛyɛ connected in her, his or her region no nyinaa no, ɔno na ɔbɛ facilitate ɛyɛ adwuma a ɛwɔ hɔ nom, ɔ coordinate adwuma a ɛwɔ ne region hmm, at the national, at the regional level hmm, nti ɔno no liaise with the national office. Information biara a ɛsɛ sɛ ɔde firi ne region no, ɔde ba national office, ɔde brɛ national coordinator no, nea ɛsɛ sɛ National Coordinator no hwɛ na ɔboa na nsakyeraɛ bi ba mu no, ɔde brɛ no ma no hwɛ na nsakyeraɛ ayɛ dɛn? Aba mu. Ɛ o ɛyɛ sɛ ɔkɔ rounds na wakɔ akɔhwɛ adwuma a mediators no reyɛ because ayi sɛ yɛanyɛ no saa no a, Ɛmmoa mma yɛntumi, yɛnhu ɛyɛ adwuma no sɛnea ne mpomtuo yɛ dɛn? Ɛrekɔ. Efisɛ ɛbɛfiri district no na aba regions no na ansa na aba abɛduru yɛn nkyɛn. Yɛwɔ Nkran ha yi, Nkran ha deɛ yi na yɛbɛtumi ayɛ dɛn? Ahu kakra. Hmm. But wɔn na wɔboa yɛn, regional officers no, ɛyɛ yɛn regional coordinators no, ɛna ɛboa national office no ɛma national office no yɛ dɛn, ɛtumi yɛ n'adwuma yie. Nti no wɔn wɔn kyii all the courts a ɛwɔ wɔn ase, connected courts no a ɛwɔ wɔn ase no, wɔn kɔ wɔn so na wɔn akɔ akɔhwɛ sɛnea wɔn adwuma yɛ sii kɔ, wɔn kɔhwɛ sɛnea wɔn yɛ wɔn returns ne nneɛma, biribi a ɛnkɔ yie no na wɔn atumi ayɛ dɛn, a correct wɔn. Nea ɛhia the attention of the national office no na wɔn aka akyerɛ yɛn na national coordinator ahu kwan a ɔbɛfa so a ɔde bɛboa ama asesa. Yɛbrɛ na ayɛ brɛ ne saba ma menbisa yɛabɔ nkɔmmɔ na kyɛ obi bɛbisa sɛ ADR monni challenges anaa mowɔ ɔhaw kakra wɔ mo adwuma yɛ mu? Challenges deɛ yɛ bebree kwa, challenges no dɔɔso pa ara firi sɛ abrabɔ yi mu sɛ ayi sɛnea yɛwɔ advantages no saa ara na yɛwɔ disadvantages hɛn ɛno deɛ ɛka ɛka ho ADR yɛwɔ challenges na one of our major challenges ne sɛ Edi aber a yɛakyɛ kakra, nnkɔɔɛ koraa, bɛyɛ mfirihyia du ne enum ni, fifteen years ni, ntsi na anka yɛhwɛ mu sɛ anka saa ber yi deɛ, anka obiara, anka Ghananyi ba biara anka ɔbɔkɔ court na yɛbɛka sɛ kɔ ADR no, nnsɛ sɛ anka ɔpopo ne tsi. But unfortunately no, yɛwɔ nkorɔfo a wɔkɔdu court na magistrate anaa judge ka sɛ ɔnkɔ ADR a, ɔnn ɔse daabi da. Ɔbɛka nea ɔbɛka nyinaa, ɔnte aseɛ. Nnipa saa no, ɔkɔ adi a, sɛ magistrate no use ne tumi na ɔma no, ɔde, ɔma no kɔ a, ɔkɔ na case no asan ba back. Because ɔno no, wato n'adwene mu. Wayɛ n'adwene sɛ, nea court no ara na mpɛ sɛ ɔdi m'asɛm no, ɛma me. Na ɛsɛ, ɔno deɛ ɔyɛ mansotweni. Ɛhɛn, nti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a, wɔn, wɔyɛ mansotwefoɔ a, wɔn no, woyɛ dɛn a, adi a no, yɛabɔ ho dawuro ara nso. Nti na ɛsɛ sɛ, dawuro no a yɛrebɔ no, Yɛahu sɛ ɛsɛ sɛ mpanimfoɔ boa yɛn ma yɛtumi bɔ no kɛseɛ, na mediafoɔ yi nso, mo nso moboa yɛn sɛnea moreyɛ yi, yɛda mo ase. Ɛsiane sɛ Adia week yi, moama yɛn ayi eh, twice of your time. Last week mobɛyɛɛ, ɛna ɛnɛ nso moasan aba abɛyɛ. Nti megye di sɛ mo atiefoɔ bɛtie saa dawurubɔ yi a yɛreyɛ yi, wɔbɛte aseɛ, wɔn nso wɔbɛka akyerɛ obi Na nti ɛbɛsɛ sɛ yɛn challenges no bi ne sɛ, media foɔ no mote ADR nkɔmmɔ a, momfa nkɔ abɔn, momfa, monka, monka sɛnea ayɛ a moka ada ayi no, ayi nsɛm no, wahu, monka no saa ma yɛn, mommɔ saa dawuro no ma yɛn yɛn anan nkɔ obiara so ma nnipa no hu sɛ ɔba court na sɛ yɛka sɛ ɔnkɔ ADR, yɛntoo n'asɛm ntwenee, na mmom ɛyɛ boa na ɛyɛ dɛn, yɛaboa no, ɛhɛn, ɛna afei nso no, Yɛn challenge baako nso ne sɛ, sɛ wo wo wo wo wo ba yɛ ayi ADR a, yɛtaa hu sɛ nkorɔfoɔ kɔ for mediation no a, wɔn ɛ ɛ ɛbɛwie akyire no, ɔse mantumi mekɔ mekɔ ADR na mmom no, asɛm no yɛwieeɛ no, menhu sɛnea nipa no ebia sika na ɛsɛ ɔtua a, wantumi an wantua sika no, menhu nea ɛsɛ sɛ meyɛ. Ɛhɛn, na ɛno no ɛyɛ challenge baako, yɛkɔɔ runs no yɛhuu sɛ Eyi ebi saa wɔ hɔ nom but nea mɛka wɔ hɔ ne sɛ ɛyɛ challenge but mɛpɛ sɛ mɛ ansa wɔ ha nom sei. Nea mɛka wɔ hɔ ne sɛ sɛ wokɔ court na sɛ yɛ refer wo case to ADR na wokɔ na ADR mo tumi kɔ ka asɛm no ma no yɛ yie wanya agreement, settlement, mo asettle case no awie mo de mo nsa ahyɛ aseɛ akɔ back to court, court no agye ato mu ama aba abɛyɛ judgement. Ɛnya ɛfiri hɔ pɛ, ɛyɛ binding, ɛkyekyere mo. Nti na ɛno n'akyi nyinaa no, wo go through the normal court process a ɛsɛ sɛ wotumi retrieve all the things that you need. Sɛnea court yɛ yɛ yɛ enter into execution no, saa na ɛsɛ sɛ wo nso yɛ dɛn? Wo enter into execution. Nti sɛ wantua a, wotumi kɔbɔ court no amaneɛ? Wotumi kɔ, ɛyɛ sɛ wokɔ registrar hɔ na wokɔhu registrar na registrar no de wo go through the processes no na sɛ n'agyapadeɛ bi na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn nsa to so a, Wɔde wɔn nsa ato, court de ne nsa ato so na wɔn nsa aka wo sika no. Nti yɛbɛsrɛ sɛ wokɔ na yɛka kyerɛ wo sɛ kɔ ADR a, ebia na woate sɛ wo nua bi kɔɔɛ no sei na n'adeɛ no kɔyɛɛyɛ. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Wokɔ ADR a w'asɛm no nyɛɛ dɛn? Ɛnsɛeɛ koraa. Meda ase. Me nso meda ase. Ansa korakora no, ɛnnɛ afotuo bɛn na wɔ ADR week no? Menim sɛ yɛadi awie, na mmom Bere da yɛn anim a ɛrekɔ. Ɛda nsɛm na wo a ɔbɛka kyerɛ Ghanafoɔ a ɛhwɛ court nkɔmmɔ nyinaa. Wo wie a, ɛnnɛ wo bɛyɛ endorsement ama me. Endorse court nkɔmmɔ ma me sɛ obiara nhwɛ court nkɔmmɔ. Yoo, mate.
Meda ase. Ɛɛ, afutuo kakra a mede bɛma ɛyɛ y'atiefoɔ ne sɛ, mɛsrɛ sɛ, sɛnea da no mekaeɛ no, ADR no, aba atenaseɛ. Ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛkɔ. Aba atena aseɛ. Enti no sɛ aba atena aseɛ yi deɛ, madi kan aka sɛ Chief Justice biara nni hɔnom a ɔbɛba na ɔbɛka sɛ ɔbɛtwa ADR mu. Ɛnyɛ yie. Ebi ntumi nsi da. Ɔba a, nea ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ, ɛsɛ sɛ ɔtumi hyɛ mu kena, ɔhyɛ mu den na ADR no ɛyɛ dɛn? Ɛkɔ nkan, ɛtumi kɔ n'anim. Enti mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛsɔ mu na yɛbɛbɔ ADR no ho dawuro ama obiara ate Esiane sɛ sɛ wowɔ asɛm na woba na anka deɛ na ɛfɛ sɛ wobɛduu court na court ama wo tumi no sɛ wo ara kɔ na kɔka w'asɛm. Wo ara kɔ na kɔka w'asɛm, kɔbuobuo w'asɛm no ho na wo ara pɛ wo solution. Ɛfɛ. Ɛhɛn, ɛfɛ. Nti mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛsɔ mu na sɛ wobɛdu court na w'asɛm no, sɛ ɛtumi go through mediation nko ara deɛ a, pene so sɛ Ɛbɛkɔ me gyes sɛ mpo sɛ magistrate anaa judge mpo anka a, wo ankasa ɛnnɛ a woretie nkɔmmɔ yi, menim sɛ nurse afei deɛ woate ADR aseɛ yie pa ara. Nti wo ara ma wo nsa so na ka kyerɛ nurse ɛɛ magistrate anaa judge sɛ, mepɛ sɛ asɛm wei deɛ, yɛde kɔ ADR ma me na mekɔ na mekɔ, yɛkɔka wɔ hɔnom na yɛwie a, yɛde mmuaeɛ no bɛba. Wɔbɛma wo kwan no ama woakɔ. Yoo. Ɛnnɛ, mereka ama yɛn atiefoɔ nyinaa te sɛ court nkɔmmɔ. aba sɛ ɛbɛ abɛboa me ne wo nyinaa. Enti mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtie, yɛbɛtie na yɛatumi aka akyerɛ ɛyɛ yɛn nuanom a wɔnteeɛ no sɛ biribi wɔ hɔnom a ɛrekɔ so a yɛfrɛ no court nkɔmmɔ a sɛ wotie a ɛboa wo ma wote court nneɛma ase. Ɛsiane sɛ deɛ ɛteɛ ne sɛ nnipa bebree kɔ suro court. Nnipa bebree suro court. Ɔba court a, n'adwene yɛ no naa, n'adwene yɛ no bebree, n'adwene yɛ no sɛ gyama, court a merekɔ yi koraa, hwan mpo na mekɔ akɔhu no? Enti wɔn na obi abu. Ɛkwan no ano hɔ a na obi abu. But sɛ anka, ah, oh, esi da bi a, esi da bi a, wahu, but sɛ wotie court nkɔmmɔ a, adu, adesuade a wɔkyerɛ wo, ɛne nneɛma a wosua no, ɛno bɛboa ma wahu sɛ sɛ mekɔ court a, ɛsɛ sɛ mefa ha. Ɛsɛ sɛ mekɔ ha, ɛsɛ sɛ mekɔ ha, wei ɛsɛ sɛ meyɛ, wei ɛnsɛ sɛ meyɛ, mewɔ court dan mu a, nneɛma wei ɛsɛ sɛ meyɛ, saa deɛ ɛnsɛ sɛ meyɛ. Anaasɛ sɛ mewura ɛyi court premises a, ɛnsɛ sɛ mema ehu biara da yi ɛkyekyere me, na mmom ɛsɛ sɛ metumi nya that confidence no na meyɛ. Nti no adɔfo, me, me, mekamfo court nkɔmmɔ ama mo, ɛsɛ sɛ montie, ɛfiada anwummerɛ biara, mommɔ mmɔden ara sɛ mobɛtie. Yɛda mo ase. Me nso me da wo ase. Aha yɛ court nkɔmmɔ. Yɛfrɛ me Ama Brako Ampofo. Ɛnnɛ, me ara na mesan tenaa akonnwa mu dii ho kyeame. Efiada yi ne Efiada biara na court nkɔmmɔ yɛde ba w'akwan so. Hyɛ no nso sɛ yɛ streami live wɔ Facebook, ɛyɛ Ghana News Page, Twitter, ɛyɛ at Ghana News Page, YouTube, ɛyɛ KNM TV. Efiada yi ne Efiada biara, nnɔnson pɛpɛɛpɛ ɛne yɛ tena ase. Woyɛ asɔre, woyɛ adwumakuo, wopɛ sɛ yɛne yɛde animdefoɔ ba na yɛbɛkyerɛkyerɛw kɔɔt nsɛm, kɔɔt mmara, mmara bi kyekyere w'adwene, wode w'asɛm akɔ baabi na wosusu sɛ lɔya bi atwa wo twa bi a ɛden, w'asɛm, wosusu sɛ yɛato w'asɛm atwene, wonte asɛm no ho koraa mpopoeɛ biom a, wo deɛ frɛ yɛn. Wofrɛ yɛn a, yɛbɛgye bere ne adagye, yɛbɛtie w'asɛm no na yɛakyerɛkyerɛw kɔɔt nsɛm, sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wokɔ kɔɔt koraa, ataadeɛ a ɛsɛ sɛ wohyɛ, wodu kɔɔt a, nea ɛsɛ sɛ woyɛ mpo wɔ hɔ, wokɔtena kɔɔt dan mu a, asɛdeɛ a ɛsɛ wo sɛ woyɛ ne nea ɛfata wo sɛ woyɛ no nyinaa na gye berɛ ne adagyeɛ. Me ne animdefoɔ reyɛ adwuma wɔ kɔɔt, alɔyafoɔ rebɛsi nkonnwa na wɔahunu sɛ wowɔ asɛdeɛ, wowɔ asodie sɛ woyɛ Ghanani na woawura kɔɔt dan mu. Ne nyinaa wobɛhu na woate aseɛ a, gye sɛ kɔɔt nkɔmmɔ, efiada yi ne efiada biara. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfrɛ yɛn wɔ zero two four six zero two four five eight two zero two four six zero two four five eight two Ebio, yɛfrɛ me Amma Brako Ampɔfo. Ɛnnɛ, me ne me maame Christiana Tweridem a ɔno na ɛyɛ ADR Officer, ɔyɛ In Charge of Statistics and Quality Control. Ɔno na ɛnnɛ ɔsɛe ne berɛ ne n'adaagyeɛ ma yɛn ho kwan ma yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Megye di sɛ wo questions ne wo comments no nyinaa Onyaa bere ne adagye tenaa ase yii ne nyinaa ano de maa wo. Ɛnnɛ nso, woasua adeɛ paa. Ma memfa me tiim a ɛbɔɔ m'akyi dɔm nto dwa mma wo. Me executive producer yɛ Kwaku Nti, ɛnna me ara, ɔbaa baako. Ei, madam yi, mete ne so a na masɔre. Ɔyɛ camera, ɔyɛ video, ɔyɛ biribiara. Madam Tina, saa na mefrɛ no, Tina, mo ani adwuma, Kwaku, mo ani adwuma. Ɛnnɛ, yɛn dwumadie no, aha na yɛde ne nyinaa bɛsi. Dasani, hyɛ no so sɛ yɛde interview soronko koraa ne animdefɔɔ soronko na ɛbɛba w'akwan so. Meda wo ase ma wo mo ne hwɛ ne tie a.